דו קומסט פון שטעטל, דו ווייסט, גיי, גיי, גיי קוקן וואס טוט זיך אפ דא אין שטאט, אזוי סאך טייערע אידן פון ארץ ישראל, דו קענסט דיך נישט פארשטעלן, גיי דאווען איין מנחה מעריב אין א בית מדרש, זיי וואס טוט זיך אפ יעצט, דו ביסט געווען דא? וואו ביסטו געווען? וואו, ביי דיר אויך אין סטעטן איילענד? יוי, ס'קומען צו פארן מענטשן פון ארץ ישראל, אידן וואס דארפן ווען זיצן ווען אינדערהיים יעצט, ווייל מ'האלט שוין ביי חתונה מאכן די לעצטע קינד, די ווייב האט מ'מוז גיין ברענגען געלט, מ'מוז געבן א מנורה. איר ווייסט אז אז די אידן וואס קומען ארויס דא לעבט אזא שפארזאם לעבן, איך האב דאך קרוב מירושלים, מיין שרון עסט נישט קיין פלייש א גאנצע וואך, איך האב משפחה מען עסט נישט קיין פלייש א גאנצע וואך, די גייסט אהיים דיין מאמע ווארט דיך אפ מיט א מיט א טשיקן בארעם יא מיט א שטיקל פלייש און אמאל א קאטלעט, מען עסט נישט קיין פלייש א גאנצע וואך, שבת. קויפט מען איין סלייס סעלמאן פאר די טאטע און מאמע פאר ביידע סעודות ווייל מען וויל יוצא זיין עסן פיש. אבער א מנורה קויפט ער פאר די חתן מיט פינף טויזנט שקל, הערסט? ווייל ווייל מ מ מ קויפט א מנורה פאר פינף טויזנט שקל און דער יונגערמאן גייט חתונה האבן. און ער האט נישט גארנישט ער טראגט זיין רייך אויפן טיש אבער עס קומט חנוכה לייגט ער ארויס אינדרויסן א זילבערנע מנורה פון פֿינף טויזנט שקל און ס'איז נישטא ווער זאל לאכן סאו לאמיך אליינס לאכן האהאהאהאהא נישטא ווער זאל לאכן ווייל וואס הייסט דאס איז דאך א נארמאלע זאך דו ביסט דאך משוגע אז דו קויפסט נישט קיין מנורה וואס איז שוין לאכן צו וויינען? שלעפן זיך ארום אידן דא אין שול, ער דארף קויפן א מנורה, ער דארף קויפן, און ער דארף רופן א בדחן, ער דארף רופן א זינגער, און ער דארף רופן א פייפער, נישט דא וואס אראפצולייגן אויפן טיש וואס צו עסן א גאנצע וואך פאר די קינדער. שבת שעה'ן ברכות איז שוין אויך אנגעקומען ביי ענק אין ארץ ישראל, יא? טאקע? וואס יא? מ'מאכט שבת שעה'ן ברכות אין די זאלן? רבונו של עולם, נישט דא וואס צו עסן א גאנץ יאר, אבער מה, אונז זעמער א נערמאלע משפחה, ברוך השם מוהראש האט אונז געראטעוועט, מוהראש האט אונז געראטעוועט, ברוך השם כ'האב חתונה געמאכט מיינע קינדערלעך, כ'האב נישט אזוי הנהגה, כ'האב געמאכט שבע שבע ברכות, כ'האב חתונה געמאכט א טאכטער, מיין מחותן זאגט מיר זייער פיין, ער ווינטשט מיר אלע ברכות פאר שבע שבע ברכות, ער קומט נישט עסן ביי מיר. כ'האב אזוי הנאה געהאט, כ'האב אזוי הנאה געהאט איך קען דיר גארנישט זאגן, הערסט? האט ער מחותן קיין קעמל ביי מיר אין שטוב, ניין ס'איז גוט, כ'האב א שטוב מיט קינדער, איך בלייב דארט, ס'איז פיין, נו מזל טוב, נעם די חתן כלה, פריי דיך מיט זיי. ס'איז אזוי פאני, ניין אונז זעמער אזעלכע פאני מענטשן, אונז זעמער אזוי פאני, אונז האבן נישט קיין חובות, אונז זעמער אזוי פאני, ניין? זעמער עכט פאני, הא?